Oh, ri ta na gewu za muke yona. Yebo. Eh. Eka siku ra namuntlha ni mi tshemba ndzi lava ku khensa swinene soko laha eka ka n'wi mukhabelo ka tiseni eh, kwalayani mahungu ma awara leyani ya nhungu kha hi kume tlhelo timinetse ku be awara leyiwani ya nhungu ka siku ra namuntlha mi njhani Hayi hayi bahle. mi pfukile mi pfukile lavo vanhu ta ku va hambani ngopfu na na na na mudode junior ne Ai na hi vona mugewu junior. so loko karhi hi vulavula hi gewuza mugewu hi va va kha hi vulavula hi mani wa kusuka kwihi vito ra n'wina ra mapenda hi n'wina ma
nhlamulo mi yamba oh okay se loko karhi langusaka timhaka letiwani ta vunanga bya n'wina loko karhi langusaka nghoma leyiwani va nge i Afrika-Dzonga kumbexana album leyi va Afrika-Dzonga yona mi ve karhi mi yi sungula rini naswona nhlohlotelo wa kume ku mi la ku endla album leyi nga ta yi ta ku Afrika-Dzonga a ku va kha ku endleka yini.
leswi swi nga va swi va kona album a yo sungula yi album number six leyiwani laha ni nga languta kona ku va ni yi thyi Afrika-Dzonga leswi a swi karhi swi humelela eka lembe ri nga hundza ka minkarhi leyi a ni yi tirha hi yona album hi swona a swi ri mulungu ngopfu ngopfu ya vanhu. Mm. ku za ni teki xiboho xa ku ri ni ni vitana Afrika-Dzonga Mm. Eh, okay ni ni- ni nga tivi geuza ku mo va na ri voice yo yimbelela na voice yo yo- yo vulavula hi ku la nge le ku yimbeleleni na la nge le ku vulavuleni mi ta hi khomisa hi maphorisa hi kombela eh, mi hi veka kahle swi ku tlanga nga rivaleni mina ti-voice timbirhi mina kahle kahle ne Mm, ka vuyimbeleri eh, Mm. loko u ri xiyimbeleri u fanele u swi tiva ku wa yimbelela loko u karhi u yimbelela loko vulavulile that's why mi kuma ku ri rito ri va na hi munhu loyi a va humelerisa kumbexana ko va na vuxakanyana hi swichayachayana a hi ku na vuxaka i ku va no wu rhandza music lowuwani tanihiloko ni vurile ku ri loko ni yingisela tinghoma ta vona ti ni komba rivoniwa leri ni fanele ku ni landza rona Mm. Yeah. so loko karhi langutisa ka timhaka ta n'wina ku va karhi mi nghena ka mhaka ya vuyimbeleri loko hi kha hi yangisa ngopfungopfu ka album leyiwani hikokwalaho ka yini mi yi thyeku eafrika-dzonga Eh, loko ni hlamuserini ku ri hi Mm. minkarhi leyi a ni yi tirha Mm. um lahaya ka vo july ku ve na swo tala leswi swi nga humelela etikweni ya so swin'wana swa kona vhele a swi humelela hi ri kusuhana swo hi karhi hi swi vona so tanihi xiyimbeleri ni ve ni kota ku swi tsala hansi ni kota ku swi tshama swi va kona swi va matimu ka mani na mani se loko mi karhi mi endla music wa n'wina i ma nga mi pfuna ku va mi karhi mi swichayachayani ku tsala swilo hinkwaswo i ma nga mi pfuna hi swona
music ni nga tirha ni ri nexe na ku va ni pfunana na makwavo wa mina mugevula wona hayi ni ti endlela swilo hinkwaswo
ni la mi gandliseta laya ku chaya machaya eya hi mina ni tlangaka
ngane Oh, se ha swi it tiva runs in ku- the family
va va swi kuma kwihi Eh. ha swi tiva ku se va swi kuma okay mingisela loko languta nkarhi wenta ku lomeka timinete leri ringanaka um khume kaye hi va kha hi suka kahle le ka Yeah. awara ya nhungu Eh, loko mingiseri ku na swin'wana lava ku swi vutisa Mm. hina hi nga ri ku swi vutiseni sweswiwani um hi ta kombisa risimu leri nga ta va kha ri landzela hiku halaya um loko risimu ri ri xikarhi hi ta ri khata hi kota ku va lona n'wi va yingisela ku na swin'wana mi lava ku swi vutisa ka tlambi na swin'wana na swin'wana leswi mi lava ku swi eda or swin'wana na swin'wana eh mi nga hi kuma ka 0835866666 hi famba risimu ri ema kasi ku na risimu rin'wanyana ri vulaka leswaku i baji ra vusiwana baji ra vusiwana leriwani a ku vaka ku endleka yini loko mi ze mi ku mo ni tsala nghoma kumbexani ni yimbelela nghoma hi mhaka ya baji ra vusiwana um ku va la na ndhuma yeleyo um loko mi ta yi twa yi karhi yi tivalalela hi yoxe um leswi ni nga swi hlamusela kwala ka nghoma yeleyo i ku va ni swi vona ku ri swa tika hambi ku ri swa music hambi ku ri swa yini swa tika ni ve na xivutiso kwalano ku ri kumbe siku rin'wana na mina ni nga hlula ni veka hi ku loko mo languta i volume six leyiwani nga yona mara a swi fani. na leswi mina swi lavaka mm. tanihi ku van'wani ma swi tiva ku va humesa volume one va va kumeka va kha va tiveka mm. mara laha mhe ni nga kona a ndzi za ni fikelelelani ku lavaka mm. loko ri fika makumu hi nghena laha moyeni ni te nanga na ndleve ya vunanga ku na swin'wana leswi nge le ku swi vuleni hambi ka nga foni mara ku na swin'wana leswi nge le ku swi vuleni xana u nga ku ri munhu loyi a nga endla ku mi twa na n'wina mi ri na rirhandzu ra ku nghena eka um vuyimbeleri
rirhandzu ro nghena ka vuyimbeleri la nga endla ku mi twa mi tsakela ku yimbelela
swa vuyimbeleri swi le ndyangwini wa ka hina lokukulukuma va tiva i Thomas Makholwa hi ku vona Thomas Makholwa hi ku vona so i swilo leswi swi nga le ngatini ni nga vula ku sukela evuhlangini a ni rhandza vhela ku yimbelela swinene ku fikela laha se ni nga va na xiteji xa ku va ni